F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilqakom lura magħna, grazzi tal qegħdin issegwu niskata wasal il-ħin biex nitkellmu ftit flimkien ma' Kane Said. Kane drajtu ħsew il għaliex ilu magħna fl-iskeda ta' Niskata anki fis-snin passati u llum xtaqna li niffukaw fuq suġġett partikolari. Kif aħna Kane? Ninsab tajjeb, insellimlek Angela u nsellem lit-tim kollu wara dal-programm. Jiena ngħidlek grazzi talli qiegħed magħna u grazzi anki talli qed tintroduċi l-Take Action Campaign fil-programm tagħna Niskata, jiġifieri apparti li nitkellmu ħafna dwar il-lob responsabbli kemm importanti li nkunu responsabbli, imma ma nieħdux azzjoni, ma naslu mkienu xek. Ekku, ekku, Angela, dawn huma kollha realtajiet realtajiet teknoloġiċi l-qedem magħna tista' tgħid inħossuhom magħna matul ir-rutini ta' ħajjitna. Illum nixtieq niffoka fuq il-kelma screen time. X'jiġifieri screen time? Terminoloġiji li tajjeb inkunu nafu xi jfissru. Għaliex? Għaliex nifhmu aktar x'inhi r-realtà wara dawn it-terminoloġiji u nkunu nafu kemm il-pożittiv tagħhom Imma tajjeb li nżommu f'moħħna n-negattiv ukoll. Għandi filmat, tridx nispjegaw lit-telespettaturi tagħna anki permezz ta' dan il-filmat u mbagħad niftħu d-diskussjoni. Tiftakar fi tfulitek kemm qattajt ħin tilgħab ma' sħabek f'xemx tiżreġ fil-vaganzi tas-sajf? Xi logħba futbol jew ħarba jew noli fil-viċinanzi tad-dar jew inkella Kemm ifiddel tilgħab il-passi u xi logħba boċċi jew biż-żibeġ, u mbagħad min jaf kemm tiddejjaq meta jasal il-ħin biex titla' 'il sħabek biex tmur tiekol. Iżda wliedna kif itqattgħu il-ħin liberu tagħhom? Bil-qiegħda l-ħin twil quddiem it-tablet jew inkella jilagħbu eċċessivament il-logħob diġitali b'użu rikorrenti tal-credit cards tagħna. Għalkemm moħħna mistrieħ li qegħdin taħt l-attenzjoni tagħna, Jista' jkun li l-attività li qed jagħmlu qed tagħmel ħsara? Jista' għada pitgħada jkun hemm xi riperkussjonijiet? Qed inkunu konxji li jekk it-tfal tagħna jdumu għal ħafna ħin jilagħbu l-logħob diġitali, għada pitgħada jista' jwassal għal problemi iktar serji bħall-vizzju tal-logħob tal-azzard, li ħa tkun problema kbira kemm għalihom u kemm għal dawk ta' madwarhom. Oħloq bilanċ fil-ħajja ta' wliedek. L-interazzjoni fiżika mad-dinja t'hemm barra ser tgħinhom fl-iżvilupp soċjali tagħhom. Kun rebbieħ. Agħraf il-limiti tiegħek. Kemm hu importanti li nkunu nafu anki x'ikunu qegħdin jagħmlu t-tfal tagħna għaliex illum kif rajna anki f'dak il-filmat, qabel aħna meta konna żgħar niġru barra u nilagħbu biż-żibeġ bil-passju, is-subien, il-futbol, illum ma tantx għadna naraw minn dawn l-affarijiet kejn. Eħe, iż-żminijiet jinbidlu, Angela, u aħna ninbidlu magħhom. Kif qed naraw tajjeb minn dan il-falmat li tajjeb li li ngħid li huwa parti minn proġett parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea, juri din ir-realtà, juri li iva, it-tfal tagħna aktar iva milli le, mhux it-tfal tagħna biss, Angela. Ilkoll kemm aħna qegħdin inqattgħu ħafna aktar ħin f'din il-famuża attività quddiem l-iscreen tal-mobile tagħna, kompjuter tagħna, laptop, tablet, you name it. U din l-attività taqa' taħt l-umbrella tal-kelma li għadni kemm irreferejt għaliha fil-bidu tal-programm, screen time. Però l-ġenituri x'inhu r-rwol tagħhom? Jistgħu jimmaniġġjaw dan l-imbierek screen time? Iva, dan huwa ħin eh, bżonn jus ukoll għax tajjeb li ngħidu li L-iscreen time għandek il-pożittiv tiegħu imma għandek ir-riperkussjonijiet ukoll jekk dan il-ħin nużawh b'mod eċċessiv. Hemm mod li nilagħbu console gaming għal siegħa, sagħtejn fil-ġurnata. Hemm mod li nqattgħu l-lieli sħaħ, nilagħbu u l-għada rridu nqumu għall-istudju jew inkella għax-xogħol. Jiġifieri, il-filmat isemmi kelma importanti ħafna, bilanċ. Il-bilanċ li jrid ikun hemm bejn il-pożittiv u bejn in-negattiv u kol. Iva, kontroll jista' jkun hemm, importanti li npoġġu bilqiegħda mat-tfal tagħna, insaqsu ċertu mistoqsijiet lilna nfusna, għaliex? Għax huwa għal xejn jekk inpoġġu bilqiegħda ma' uliedna u nitkellmu magħhom fuq l-eċċessività u n-negattiv kollu li joħroġ mill-eċċessività u mbagħad aħna quddiemhom waqt l-ikel jew inkella waqt attivitajiet soċjali barra mid-dar, il-ħin kollu bil-mobile f'idejna. Għax l-eżempju jkaxkar kejn, hu? Ekku, u t-tfal x'jgħidu? Jibdew jgħidu normali, awtomatika, tiġi fil-moħħ tat-tfal xkejknin tagħna, mela qed jgħid lili u hu qed jagħmel. agħar minni u qed jagħmel dak li mhux suppost qiegħed nagħmel jiena. Allura jrid ikun hemm bilanċ. Illum il-ġurnata tajjeb li nżommu rendikont tal-ħin mhux biss li t-tfal tagħna jqattgħu quddiem l-iscreens imma anke tagħna stess. Illum il-ġurnata l-apparat teknoloġiku joffri dik l-option li jittrakkjalek l-ammont ta' ħin. Kważi kważi wara ċertu ħin l-apparat jista' jintefa'. Jekk l-apparat ikun qed jintuża minn tfal taħt il-ħames snin. Eżempju, jekk jaqbeż siegħa fil-ġurnata ma jkunx jista' jintuża. Modi oħrajn kif nistgħu nikkontrollaw dan il-ħin huwa permezz ta' sistema ta' ippremjar, reward, rewarding system, li jekk it-tifel iżomm mal-limitu tal-ħin, jiġi ppremjat b'ċertu mod whatsoever. Eh, iva, eh, importanti li jkun hemm il-bilanċ. Imma rridu nsemmu l-pożittiv ukoll, Angela. Speċjalment fit-tfal tagħna tal-ħin pereżempju li qattaw fil-gaming. għandek attenzjoni, għandek hand-to-eye coordination, saħansitra għandek li ċertu logħbiet ta' virtual reality li tħaddem il-muskoli ta' ġismek f'eżerċizzju fiżiku. Imma l-eċċessività sfortunatament twassal għal riperkussjonijiet tista' tgħidilhom ħżiena. Jekk għandna t-tfal tagħna qegħdin iqattgħu ħafna ħin matul il-lejl, jiġifieri dan mhumiex jorqdu, l-iscreen time hija attività li jgħidulha sedentarja li inti tħaddem mill-inqas il-muskoli ta' ġismek, jiġifieri tkun attiv mill-inqas. Normalment waqt din l-attività l-persuna tirrikorri għal junk food. Ikel mhux tajjeb għas-saħħa. Allura hemmhekk mill-eċċessività qegħdin niftħu tieqa għal vizzju ieħor kważi kważi. Kif qed jgħidilna Kane, din hija katina fil-verità, ġifieri waħda tmiss mal-oħra u hemm iżjed, għax aħna qed insemmu l-pożittiv, imma hemm iżjed negattiv milli pożittiv u mhux għat-tfal biss f'dan il-każ. Għax aħna bdejna b'dak il-filmat u qed nitkellmu anki dwar l-iscreen time fejn jidħlu t-tfal tagħna. Imma fil-verità nistgħu nistgħu nindikawha anki għal kull wieħed waħda minna. Ekku, ara, irridu niġbdu l-attenzjoni taż-żgħar tagħna, irridu nagħrfuhom x'jiġifieri li tkun responsabbli waqt tali attività. Imma rridu niġbdu wkoll l-attenzjoni tal-adulti, rridu niġbdu wkoll l-attenzjoni tal-ġenituri. Għaliex? Għax fl-aħħar tal-ġurnata huma l-ġenituri li għandhom is-say fuq l-ulied u rridu nżommu kontroll. Kontroll Inpoġġu madwar mejda, niddiskutu ma' wliedna, nitkellmu fuq il-pożittiv ta' din l-attività imma anke fuq in-negattiv u x'jistgħu jkunu r-riperkussjonijiet. Problemi ta' obeżità, nuqqas ta' ottenzjoni, nuqqas ta' rqad, għajja, uġigħ ta' ras, irridu noqogħdu daqsxejn attenti. U mbagħad nuqqas ta' konċentrazzjoni u ħafna affarijiet oħra. u kemm jista' jkun inħeġġu l-attività fiżika barra mid-dar, Angela. Qed jidhru ħafna informazzjoni bħas-sit elettroniku anki tal-Fondazzjoni Lob Responsabbli, kien qed jidher in-numru 1777, ġifieri dawn huma modi kif wieħed jista' jekk ikollu anki ċertu mistoqsijiet jagħmel kuntatt anki mal-Fondazzjoni Lob Responsabbli u hemmhekk ikun jistaw jigwidawkom, pero bdejna qed nitkellmu fuq din il-kampanja, forsi tispjegalna ftit anki fiex kienet tikkonsisti il-kampanja Take Action. Hija kampanja sabiħa ħafna li jiena nista' ngħid mis-sejd ta' ftit bidejja wkoll u allura naħseb li l-iskop tagħkom wasal ukoll għand il-pubbliku. Iva, tista' tgħid wasalna issa fl-aħħar tal-kampanja bdejna minn tista' tgħid Mejju, Ġunju, Lulju, Tista' tgħid wasalna fid-djar tan-nies permezz ta' firxa sħiħa medjatika, you name it, reklami fuq it-televiżjoni, fuq ir-radju, leaflets, door to door, posters fl-iskejjel. Dak kollu għaliex? Biex nolqtu żewġ għanijiet, Angela. L-għan tal-awareness, l-importanza tar-responsabilità. u kif ukoll biex nagħrfu lin-nies hemm barra s-servizzi ta' sapport tagħna. Dan mhux biss għax intom anki għamiltu ċertu riċerka jekk ma niżbaljax. Iva, parti mill-proġett Take Action kien jinkorpora stħarriġ fejn għamilna riċerka għas-snin 2018 u 2019 fejn ħarġu diversi punti importanti fosthom li Il-maġġoranza taż-żgħażagħ tagħna, tal-pubbliku in ġenerali hemm barra, beda jattwa l-logħob tal-azzard, beda jirriskja flusu mill-etajiet ta' bejn dsatax u erbgħa u għoxrin sena. Allura hemmhekk din l-informazzjoni turik ħaġa l-importanza li ninformaw lit-tfal tagħna biex kemm jista' jkun l-eċċessività ma twassalx għal reperkussjonijiet varji fosthom ir-riskju tal-flus. U din l-ewwel darba naħseb illi saret riċerka simili. Iva, kienet l-ewwel darba l-Fondazzjoni kienet kampanja ambizzjuża ħafna imma nirringrazzjaw lill-Ambaxxaturi kollha li dehru f'din il-kampanja fosthom inti Angela. Issa kull ma fadal fadal l-istħarriġ ta' wara l-kampanja biex naraw l-impatt li din l-istess kampanja ħalliet fuq il-pubbliku hemm barra u hemmhekk niġbdu l-pożittiv, niġbdu n-negattiv u nippreparaw ruħna għal li jmiss. Bla dubju, Kane xorta se jibqa' jkun qiegħed magħna għalkemm tispiċċa din il-kampanja, il-fondazzjoni tibqa' hemm in vigore u allura tibqa' taħdem ħafna, ħajkun jibqa' jiġi regolari fil-programm tagħna. Iżda dawk it-telespettaturi tagħna li jkunu jixtiequ jagħmlu kuntatt magħkom, jekk forsi anki jiltaqgħu ma' xi persuni li verament għandhom bżonn l-għajnuna għaliex għajnuna teżisti wkoll, Kane. u s-sapport qiegħed hemmhekk, imma nħeġġeġ lin-nies hemm barra mhux biss iċemplu fuq il-linja ta' sapport nazzjonali tagħna 1777 għal sapport vis-à-vis il-vizzju imma wkoll għal informazzjoni bħal guidelines, eżempju, x'nista' nagħmel jiena jekk it-tifel tiegħi qed iqatta' ammonti esaġerati ta' sigħat quddiem il-console. Kif nista' nikkontrolla? X'nista' nagħmel? X'ma nistax nagħmel? Daw kollu huma punti li persuni, l-aġenti tagħna imħarrġin sena sħiħa jagħtu f'dawn il-każijiet. Barra l-linja ta' sapport nazzjonali għandna ċ-chat line tagħna fuq il-websajt www.rgf.org.mt. Inħeġġeġ lil kull min Mhux biss niggiżlu l-kuxjenza l-attività tal-logħob tal-azzard, imma wkoll min jixtieq informazzjoni u jagħmel kuntatt magħna. Kane, grazzi anke tal-informazzjoni u talli tiġi hawnhekk fil-programm Niskata biex taqsam dan l-għarfien mat-telespettaturi tagħna. Aħna niltaqgħu dalwaqt jekk Alla jrid. Bil-qalb kollha. Grazzi ħafna, grazzi Kane, wasalna biex nikkonkludu l-programm għandi x-chefs qegħdin lesti għandi lil Anton u lil Alvin.